g1 soli makamu i vito ra chanel leyi kulukumba misava hinkwayo ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla g1 soli makamu i vito ra presenter hi khensa na cameraman ya hina namuntlha hi khensa na muhumelerisi wa hina hi na dr maxaka kwala ka chanel leyikulukumba dr hi kombela mixevo ta vanhu lava nga ku hi xevo ta vayingiseli na vavukeli va hina va hinkwavo ya eh, hi mina dr sithole maxaka okay eh. ni kombela ku rhanga namuntlha ni mi tlakula hi swivutiso swimbirhi ni vheta ni ta um hi swimbirhimbirhi ku fana na tiphilisi ya ku na vanhu va ku tala loko hi kha hi vulavula hi ku ku na gona ku na gona va gcinaku va lahleka va nga swi tivi ku loko hi ku gona ku vulavuriwa hi yini um xa vumbirhi xivutiso i ku loko mina no ta sweswi ni fika ni teka gona ka n'wina ivi ni hundza misaveni lava va ku va sele kaya va fanele va endla yini gona leriya va ri vuyisa va ya mahlweni va ri tirhisa ri ta va tirhela kumbe ku endleka yini a ndzi ku gona i nchumu lexi xi nga cheriwa murhi mara vito ra gona iro va gona i vito rin'we mara magona ma hambana Okay. ku na gona ra bizimisi ku na gona ra vunyanga ku na gona ra ku khoma muti ku na gona ra ngoma ra ngoma hambi bava va famba fanele ku swi tiva ku a va endlisa ku yini loko ngoma yi nga ta pfaliwa Okay. ta tshama yi ri kona ku ta vana nga ta sa- a sala a karhi a a ya mahlweni na ngoma ra bizimisi na roho um lexi nga ko fanela ku mi huma mi ya mi ya ba tihlolo mi ta ku bizi um gona ra bizimisi leri loko hi ri teka hi ri tlherisa a yi nga ta tlherisa na bizimisi na swa endleka or mi teka mi ku no hina hayi bizimisi va va teke gona va endla bizimisi ra vona ri famba kahle va va na swilo swo tala kumbe va va va ganya hi swi veke so se bava va lova ku lova ka bava mi ku heyi hina hi lavi gona mara bizimisi ma ri lava and then bizimisi ri tiso yini hi gona mi teka gona leriya mi ri tlherisa ka nyanga mi tlherisa na bizimisi xin'wana na xin'wana xi vhela xi wa mi sala mi nga ri na nchumu se lexi nga koho loko ku va mutswari a siya gona mi fanele ku mi ya cheka ku sungula kumbe ku ba tihlolo mi twa ku gona leri hi nga swi kota ku ya mahlweni na roho kumbe ho ri teka hi ri tlherisa ku ta famba yini ku ta sala yini swi right sweleswo okay mm.
no swa twisiseka and then gona
ku vutisa ku mi endlela ku mi kota ku twisisa mhaka ku loko va nyika munhu gona mm. ku na mimirhi leyi va mi tirhaka hi yona mm. ya ku a kota ku fambelana na yini na gona okay. eh, swi nge endleki ku ri va, va, va lova kumbe mhani va lova va siya gona u vhela u ri teka u ya mahlweni na rona u nga tirhiwanga hi mirhi ya ku fambelana na gona ri nge ku tirheli mm. eh.
swa twala swinene um minkarhi yo tala loko ni ta laha ni fika ni tivutisa xivutiso xin'wanyana xa ku ni vona ku ri na va ka mhani vo hlaya um mi teki tshengwe hi xitsonga um ku na vanhu vo tala hi mo ni tikatsa na mina hi hluphiwa hi munhu wun'we mi kuma ku u hi khomisa xivixivi so n'wina loko mi kota ku va control-a va hlayisoko i i i ntokoto wo karhi mi nga na wona kumbe mi tirhisa murhi na swa ku tikeriwa loko mi hlanganaka na kona loko ri kokwana hi kwihi
ya a ni ku xo sungula mhaka ya ku teka tshengwe vavanuna hinkwavo va lava tshengwe mara va chava vavasati va vona ku va hlamusela ntsena ku ni lava ku teka nsati wun'wana mm. a tlakula xikandlaku u ri yini mm. ya mi byela mi ku hayi a no tlanga leswi a no fanisa hayi leswi ni nge swi endli ni kaya ka yena ku hava se leswiya xo sungula swi lava ku mi hi mi swi lava mm. embilwini mi ti byela ku ni lava ku va na vasati vo tala and then mi mi va mi nga chavi ku vulavula hambi ku ta va na mirhi leyi nga ta va koho yo va ya ku tima ndzilo kumbe ku ku ku ku ku a- ku va akela xivaya xa ku hambi i va a a kwata a ya kaya ka voho va fika va mi byela ku no u hlupha hi yini munhu wa vasati vo tala wa ya u nga fambi a nga swi tekeli enhlokweni ma ni twisisa se leswiya ko va mirhi i ta ndzhaku mirhi leyi mali xi nga ko xo sungula u fanele ku u swi rhandza ende u tiyimisela hi swoho and then swa pfuna ngopfu leswiya swa ku vanhu vavasati vo tala mm. ya swi pfuna ngopfu swa ku u a wu vi na xitirese mm. phela mati vasati un'we loko o kwata i tala indlo hinkwayo swi fana na movha loko u va movha wun'we u staka u famba hi mukondzo u khome parts eish ya u lavana na ti-parts ka ma loko u ri two ya timovha Yeah. loko u staka lowu a wu teka parts leri la u chelaka movha un'wana u driver famba ya xava ya se loko vasati un'we a- mi va na problem eish mi ta za mi vulavurisa hi xin'wanana xi xi ya hala ka mhaki xi ya hala ka bava mi sungula ku vulavurisana Yeah. loko mi ri na xin'wanana loko mi nga ri na n'wana eyi ku ta laveka malume kumbe hahani va nghenela hi xikarhi Yeah. mali ku ri na vavasati vo tala ku na hahani ku na malume ku na vantsongo ku na hinkwavo va koho hi mhaka ya ku va va tele nyana Yeah. na yena loko se a kwatile a ri one kwala ni mbirhi va ri ten a vona se le ku hlekeni na van'wana na yena ta zwa se a tihlekelela na yena wa swi vona ku a laha musi swa fana la mm. hambi no kwata swi nge lumi a ku cinci nchumu se va pfuna ngopfu na vo eh loko ku ri na vavasati vo tala a kaya ku tanihi mina vavasati va mina va a va talanga eh ni ta ku va va konyana mhaka ku loko se va tele swi vula ku va ni tikela eh a va talanga so ku va khume mbirhi ntsena mm. eh mara ku ya hi mina a ni si fika la ni ya ku kona mm. nda ta ya mahlweni yeah. hey. Eh, se na vana va konyana va talanga mm. sweswi ku sele 63 ku na 63 sweswi mm. hey. Eh. mala ku ngetela awa va ko van'wana hi va le ndleleni va le ku teni loko mi kha mi eh. vulavula hi mhaka ya ku a vise mi tikela vasati lava mi nga na vona swi endliwa hi yini ku ri nkarhi wun'wana loko vanhu va ri tin'anga va tirhanyana xinkarhani se ntirho lowu gcina wu va tikela va nga ha koti ku yisa mahlweni ya ka tin'anga hi na problem eh loko mi huma ku thwaseni mi vuya mi sungula ku tirha ku ta vanhu vo tala va lava swilo ka n'wina swa ku na n'wina swin'wana a mi swi koti se ku byela vanhu ku ri no leswi a ni swi koti kumbe mi ya kombela ka un'wana nyanga van'wani va tibyela ingaku a va tivi nchumu va fositela ku endla ku hlanganisa mirhi yo ka yi nga tirhi va nyika munhu ku ri a f- a va nyika mali ene leswiya a swi nga ta fika swi tirha mahlwela ya wu kona vanhu va gcina va nga ha vuyi yeah. and then loko se kwalano a karhi a nyika vanhu mirhi wa swi twa ku mirhi lowu a yi wolo a wu lavaka a ni ku xikombiso munhu u ta ka i ri i lava murhi wa ku a fuma i na bizimisi wena a wu se va na murhi wa bizimisi na we u hava bizimisi u vhela u sungula ku hlanganisa mirhi ku a yi teka murhi lowu u ta endla ku vanhu va va tala ka wehe ebizimisi ku ta vanhu va hundred mara ka wehe nyanga hambi five ya voho hi siku a va fiki lava taka ka wena ma swi vona ku se vule ku yi dlayeni
mara ku ri ku swona e, e dr maxaka swa pfumeleriwa ku sweswiwani mina ni nga kota ku ba tihlolo ni nga ri na murhi wa ku tshungula ni fika ni ba tihlolo ni ku byala mhaka ya wena ntsena i vuya kuma murhi wa wena kun'wanyana naswona hi wihi nkoka wa ku ba tihlolo khale ko leyi humaka koo a swi ri so okay. a hi na tin'anga to ka ti nga bi tihlolo mm. ti tiva murhi mm. a hi ri na tinyanga to ka ti nga ti ba tihlolo mara a va lapi mm. ne mm. a va fembi ku va na loyi a fembaka ntsena hi nyamusoro mm. loko mi fika ka yehe mi ba tihlolo a mi byela timhaka ta n'wina hinkwato mi tlhela mi kombela ku loko ni suka la ni nga ya ka mani mm. a ku no ni byele mavito mambirhi manharhu a tin'anga leti u ti tivaka ni kota ku cheka ku hi mani a nga ta kota ku ku lapha mm. u ku no zitha chauke maluleke rivisi mani mani a ku no famba ka zitha mm. ene van'wana va ku byela ku famba ka zitha u ya mi byela ku a yi endle leswi na leswi na leswi u mi byela ku rhume hi mina mm. loko swi nga a heta ku endla zitha luya kumbe ku biya muti a biya muti kumbe wa femba a mu femba a endla hinkwaswo a heta mi tlhela ka ye luya wa tihlolo a ba ku no i endle kahle loko a nga endlanga a no i endle kahle mara ku sale lana lana la famba na mi byela a hetisa laha mm. va kona ya mara ka sweswi i mhaka ya ku ya ndlala munhu u ti endlela hinkwaswo u ka a nga wa wa thwasisa yi humesa ngoma wa thwa wa ba tihlolo wa lapa wa profeta ku ri u hala ni hala i mangadyani mm. ma ni twisisa se ko va xinyana lexa mara ku ya hi nawu loko swi endla so u profeta u tlhava va nyanga heyi leya yi mbambambamba leya ya kuma swin'wana swi nga ta famba hi ndlela ya kahle eh. swa ku u ta tirhisa leswi u swi lavaka a wa ha tirhisi nyiko ya wena ya swikwembu kumbe ya xikwembu u ta va u tirhisa i mhaka ya ku ni lava mali yeah. e that's why vanhu vo tala u kuma ku no vi nge teki nkarhi wo leha va ri tin'anga
swa twala swi mi kumeka kwihi dr maxaka xaka ra mina ni kumeka a jane fes mm. laha fergela genc hi ko kaya ndi va ko masiku yo tala mara ni na ti-branch to tala ni tirhela a Jane Face a Tzaneen a ka Mhlava a JB section ni tirhela a Polokwane 78 Paul Kruger ni tirhela a a, a Bogomo ni tirhela a a, a Thembisa Makhulong ndi va ko Sunday yin'wana na yin'wana ni tirhela ka njhaka njhaka eh ni va ko ka njhaka njhaka hi mugqivela ku ri mugqivela leyi ha yi share mugqivela wun'wana hi ya ka njhaka njhaka ka bungeni

7626 na khensa va- va- va- vayingiseli na va- na vavukeli va hina hinkwavo eyi hayi ya famba na switoko ni fona leyi vanhu va cap dregado ya ya vanhu va botswana ya no va fona vanhu vo tala ngopfu a swa Eh, khenseka eh.
swinene hi khensa ku va mi kha mi hi landzelela a khensa na le ka muhumelerisi wa hina lava va- va tshamaka va ri kona minkarhi hinkwayo va tshembeki ngopfu ya ivi hi khensa na cameraman wa hina lowu a ngo sungula Yeah. namuntlha Cool.
Fine. I'll do it myself.